yn dod i ben, a sdim y plant y moen nhw. Yeah. Mae yr fale, crôn yr afal wedi mynd, mae braidd yn wrinkly. Yeah. Um, so chi i ddefnyddio afal. Mae afal yn sail da i unrhyw beth fel hyn, i ddod i mewn paste, tarten neu cobbler. Um, mae dyfu o'r plwmiau yma, fi wedi trial cadw at um, pethau coch er mwyn, just, er mwyn cael creu lliw. Um, a hefyd, os oes yn eich rhewgell chi. Os ych chi'n un sy'n hoffi smoothies falle neu ffrwythau di rhewi yn yr haf a modwch chi hanner pacyn o hwn a hanner pacyn o'r llall, nawr yw'r amser falle clirio nhw mas, allwch chi ddodi uh, nhw gyd yn y sosban. Ie, yeah, mwyar, so, falle pobl wedi bod yn casglu mwyar. Ie, yeah, yeah. mwyar ers haf diwetha, falle cyn bod chi'n cael yr er crop leni. Um, so unrhyw beth fel yna sydd gyda chi. A sy'n rili really ots, os oes gyda chi fel smoothie mix a mango a banana, Mae e gyd yn gallu mynd mewn. Mewn â fe. Popeth. Mewn â fe. Jyst cwpwch e. Mewn â fo. Coginio chi gyd a'i gilydd. Hefyd, falle bo' gyda chi pethach yn yr bowlen. Yym, dyw rhain ddim drosto. Fi 'di prynu rhain yn arbennig. Ch'mod, llwch chi neud be' chi moyn. Yym, y y y llys 'ma. Yfe llys? Blueberries? Ie. Ie, llys, ie. Yym, llond dwrned o rheina, falle, yn myn' mewn. Fel wedes di, mwyar o llynedd. Yr plwmie 'ma, fi 'di torri rhein yn fân.

Felly, miwn ar hynna, fi 'di ychwanegu bach o siwgr, wrth gwrs, os chi'n defnyddio pethau melys, a bod chi yn dyrru afal ar banana, does dim eisiau cymaint o siwgr. Cadwch e'n fwy naturiol, yy, a mae'n neis i gael, yy, bach o flas, yy. Mae rhei pethau, mae eisiau bach o help, oes e, Ie, mae e'n bach oes. mwy sur. Ac os 'y chi'n defnyddio lot o bethau melys, fel y mwya ar ei gyd, dodwch, yy, gwasgar bach o sudd lemwn, mae hwnna fel 'se fe'n rhoi, jyst rhoi, yy, tamaid bach o gic iddo fe o ran chwerw, mae jyst yn neis gyda'r ffrwythau melys. Mlaen wedyn at yr topping, yy, 'da fi 250 gram o f- o flawd hunangodi fyna, a tra bod ni ar y blawd, er bod e yn hunangodi, fi'n mynd i ddod i twtsh bach o um, powdwr codi hefyd. Fi'n mynd i ddod i 125 o fenyn neu margarine, a wedyn fi jyst yn mynd i gyfuno hwn, dych chi ddeud e mewn peiriant yn gogloi, ond jyst rhwbo hwn mewn tan beth y plant i helpu chi â hwn. Um, mae fforc yn gwneud y job yn gret hefyd. Os oes fforc mowr gyda chi, mae e jyst yn torri yr, yr menyn y miwn i darnau bach. Yeah. Beth ni'n neud yw gorchuddio yr, um, y blawd gyda'r menyn, a'r menyn so, gyda'r blawd. Fel dy crumble. Fel crumble.
Yeah. Gwmwys fel crumble, fel bethau chi, ww, mae hwn yn flawd. mae hwn yn flawd, um, yw'r gair. Bywiog. Ysgafn, yeah.
ysgafn. Ydy. um, tan bod gyda chi brwsio'n bara, does dim rhaid bod nhw yn rhy, rhy fach. Nw'n ni stopo fyna nawr. A wedyn fi'n dod i siwgr brown, mae'n well i chi, mae hefyd yn rhoi bach o liw, um, mae'n neud e'n fwy eiraidd. cymysgu hwnna i gyd mewn, gwasgu unrhyw dwpe allan ohono fe, a wedyn un wy i ddod â'r cyfan at ei gilydd. Felly, rydw ni un o'r rhain. Ni'n torri fe mewn i bowlen bach yn gynta. Felly, os oes yna plisgyn yn mynd mewn... Ie, ie, wy lleio, wy gytre, wy ddim i fatha. Ma fe, mae'n ei gwaniaeth. O'n ni ieir bach newydd tua pethefnos nôl a maen nhw'n dodwy'n dda, mae'n rhaid dweud. O, fi moyn ieir. O'n i wedi gobeithio Dwy fl- na, falle Lenny amdani nawr. Cer amdani.
Na'r plant wrth i bodd.
Ie. Yeah. Yn joio'n wien ti ni, felly byddai'n handi gael i rhai hefyd. So, cyfuno hwn i gyd gyda'i gilydd, a beth i ni'n neud rili really, yw fel sgonnen bach. Um, so, fi'n defnyddio cilleth fan hyn. Credwch neu'n y byd, drwy ddim yn un am ddod i'n ddilo mewn yn rhy gynnar. Dwi'n mynd licio sex. Felly, dyna hwnna. A wedyn, Dyle hwn wedyn i ddod at ei gilydd miwn i peli bach fel hyn yn go rhwydd. So beth dwi'n mynd i wneud nawr te, fi wedi just twymo a toddi'r siwgr a, a berwi'r yr, um, y sydd sy'n mynd fyna. Fi'n mynd i ddodi hwn wedyn. Os gallai symud e i fan hyn, mae llwy mawr gyda fi yn rhywle. Ni'n ddodi hwn... O, yr un cywir. Cofiwch, mae holl ryseitiau gyda llaw um, prawn da. Cysylltwch yn ni fel arfer, fel yeah. i chi wneud. Ond hefyd, mae yna wefan newydd nawr, cegin Esbydrec, yn holl ryseitiau ni, uh, a unrhyw raglen eraill sy'n gwneud gyda'r ffrwythau. Ie, yeah, yeah. cysylltwch da ni. Ie. Yeah. So fel chi'n gweld, mae, hwnna, mae hwn mor rhwydd i wneud. Na gyd i ni'n wneud wedyn yw creu Llai na munud gyda llawer o Lisa, oce? Dim problem y tro 'ma. O, 'na ni te. Mae un yn barod.
Licio hyder.
Blas bach yn isien ar ei gloi un, Lisa. Hint, hint. Dwi'n mynd i ddodi at hynna.
Gorchuddio'r cyfan, dwyn fe yn y ffwrn am ryw 20 munud i hanner awr tan bod nhw'n euraidd fel yna. Wych. A wedyn, beth gallwn ni wneud yw i weini mewn rhwng... Dere ni cael blas bach cloi te. Un yr un fan hyn. A wedyn, wrth gwrs, hufen iâ. Love it. Mae rhaid chi gael bach o hufen... Gwych. ...dros y top fel yna. Arbennig.

A am ddaear gloch ddydd Llun wrth gwrs. Ie, elwa mi 'da ni'n y gegin a wedyn fyddwn ni dy Mawrth yn dathlu diwrnod y menywod. Ond y dilyn yn newyddion o'r tywydd nesa ar Esbydrec am dro. Mwynhewch eich penwythnos. Ie. Iechyd da.
Hwyl.
Tara! Ni'n enjoio hwn nawr.